So nes i weld ar Instagram a nes i feddwl bod y sgiliau bod gyda fi'n barod fel dynyddio peiriant embroidery yn cyd-fynd efo'r swydd yn dda because Dwi'm yn nabod llawer o pobl sydd yn gallu defnyddio peiriant embroidery a o'n i'n meddwl swn i yn gallu cynnig sgiliau fi a gallu datblygu nhw a dysgu rhai fel busnes. Mae cael Cari yma di newid gymaint i ni fel busnes, i ni fel pobl, mae hi di ysbrydoli ni, um, oedden ni'n mynd trwy bach amser anodd fel teulu ar y pryd, a nath cael Cari just rhyw hybiau, rhyw Ail cynnar yw tân dwi'n meddwl yna ni. Ie dwi 'di dysgu lot o petha. Dwi'n teimlo fatha bo' fi fatha trial and error rili dysgu mwy wrth gneud y mistakes ond hefyd dysgu be' ma' cwsmeriaid isio a gallu dysgu busnas cerdded dwi'm rili 'di ca'l hynna o blaen. Um, swn i'n dweud mae bod yn cyflogwr yn heriol, ond yn, yn rhywbeth dwi wedi mwynhau yn neud yn onadwy. Trio ffindio'r ffin na, a mae rhywun fel Cari, mae mor hawdd i weithio efo. Mae di nid o'n... Mae'r transition o'n mynd o just bod yn fi, yn neud pethau fi hun i fod yn cyflogwr, di bod yn un dwi wedi mwynhau neud, a mae'r cynllun hefyd wedi cynnig lot o cefnogaeth i fi fel, fel perchenog. busnes i i gymryd y cam 'na i fewn i fod yn cyflogwr.
Swn i'n deud fatha hwn ydi fatha yr job gora'. Dwi 'di gweithio mewn restaurants, pubs a jyst ddim mwynhau o. 'Di o 'di o ddim be' dwi isio neud, talu'r bilia ond dwi'n mwynhau dod i gwaith i fy ma' fatha ma'n dwi'n cael gneud be' dwi isio. O rhan y grant gathon ni gyn llwyddo'n lleol be' nath o alluogi ni neud dros y tri mis odd creu swydd So mae Cari erbyn hyn yn creu cynnyrch yma a mae hi yn creu cyflog i hun. Mae o yn teimlo fel dipyn o, o ryw bwysa cymryd cyflogaeth rwy'n arall yn dan ddy, ddy ddwylo di, teip, teip o beth, ond, ond mae di gweithio a mae'r tri mis dwytha mae di profi hynna. Pan mae pobl yn gofyn wrtha fi o beth ti eisiau gwneud pan ti'n gadael prifysgol, oherwydd dwi'n gwneud product design a dwi bob tro wedi meddwl rhaid fi fynd i dinas, rhaid fi symud i Lloegr neu i Caerdydd neu whatever. Fatha, mae hyn di fatha agor llygad really, i gallu gwybod bod na fatha pethau allan yna i pobl fatha fi sydd yn neud rhywbeth sydd chyfach bach yn cyfyniadol really. Ond ie, yeah, dwi'n meddwl bod o'n really helpu fi i aros yn lleol. Gobeithio fyddwn ni dri ni hyrwyddo hyder caru rwan a Gobeithio fyddi mynd ymlaen i neud petha gwych a er bod ni isio cadw hi yma dwi siŵr fyddi mynd ymlaen i neud petha llawer iawn gwell. Ia, mynd amdani, os da chi ddim yn meddwl cyflogi mae'r cynllun ma'n bendant wedi bod wertha i ni. Dwi'n teimlo rili lwcus fatha bo' fi 'di ca'l y cyfle yma 'c'os o'n i'm yn meddwl fysa 'na byth rwbath fel 'ma'n dod especially ochra 'ma a dwi'n teimlo fatha mor fatha Mae pawb mor agos yma a mae'n teimlo fatha really comforting gallu gwybod fatha bod bob dim fatha, da ni'n saff yma fatha teimlo'n dymbo agos ata chdi.